Admai Kasenga akanga akuzviziva kuti ava pedo nekufa apo akaoneka hama dzake asi hama dzake panguva iyoyo dzanga dzisiri kuziva kuti ava kutooneka. Shamwari dzake ndodzakazoona kuti aiwa munhu akanga aoziva kuti mazuva ake anga akusvika pedo nekutisiya. Chii chakakonzeresa kuti Admai Kasenga azopatsanurana nebhendi rake? Chii chakazoita kuti Admai Kasenga azonetsana nevamwe vake vaakatanga navo bendi nhasi tichange tichitaura nezvemukomana anonzi admai akasenga zvakaitika muupenyu hwake kusvika musi waakazotisiya admai akasenga akazvarirwa kupurazi rainzi chiumburukwe kunzvimbo yeurungwe and akakurira munzvimbo yekaroyi nenguva yake zhinji yeupenyu hwake hwekutanga akahwitira kunzvimbo yainzi chiumburukwe famu nzvimbo yeurungwe nzvimbo yehurungwe vazhinji vachona tinoziva kuti inzvimbo yakatipa vaimbi vakawanda vakuru vakazonetsa muzimbabwe ndichataura nezvavo kana pachinenge chichitaura nezvenhoroondo yaadmire kasinga semagitare akazotanga paakasangana namukoma misho jambo vaigara kukaroi asi vakazvarirwawo munzvimbo yeurungwe ndiye akasangana navo paakanga akumbogara kukaroi pavakatanga ipapo vakange vachine bendi ravo rainzi marunga express vachinji munoriziva rakabotigadzirira nziyo dzakanetsa panguva iyoyo ndivachigaragara mukoma Admire Kasinga vakazosanganawo naClive Mono Mukondo vakaridza vese kubhendi rainzi VaChucks Brothers mugore ra 1989. Ari kuChucks Brothers sematauriro anoita Clive Mono Mukondo anoti izvoni iye naAdmire Kasinga vanga vari malead guitarist vari vese vari vaviri asi iye mono mukhondo aizoplaya bass guitar kana vachiridza nziyo dzemuseve dzesungura and iye adma yakasenga achiridza lead asi kana vachiridza nziyo dzerege eh, iye adma yakasenga aizobata bass guitar gore ra 1992 adma yakasenga akazoona advert yaitaura kuti nzvimbo inonzi dzeka yainyanyozivikanwa nekunzi dzekasburg Munguva iyoyo kwaMutoko yaida resident lead guitar ndiye abva afonera Charles Madzeka anova muridzi webhawa iroro munzvimbo yemutoko achiti anoda kuzoita lead guitarist and akabva azofonerwa nacharles madzeka auya kuti auye kuzoita audition paakaridza ipapo akabva angotorwa ipapo ipapo achibva atozosiya bhendi rachucks raanga achimboridzira before ati ridzei ridzei ari kwamutoko kuya kudzeka bendi akazofunga kuti regai ndichimutsa ngosimbi crew ndi pangosimbi crew iyi akaimutsa achiri hake mukomana wechidiki ende panguva iyi akabva azosangana iye nemukomana ainzi denford asada nemukomana ainzi semumabukwa nemukomana futi ainzi pius takavera campbell vakabva vazofunga kuti regai tigadzire bhendi redu vari four asi vakanga vane purani yekuzomuvha kubva munzvimbo yemutoko iyoyo vachienda kunogara kuharare vakomana ava vakazoita laki rekusangana nemurume ainetsa panyaya dzekuprodusa music mukore iwowo nemurume watinoona selegend pamusic yesungura nevakavandudza music yemuno muzimbabwe eh, vaboth venyamondera vaboth venyamondera mugore ra1993 vakabva vaproducera song yainzi masweet 16 asi nziyo iyi haina kuzoiita sezvavaifungidzira kuti ichava pambiri asi zvisinei mune gore ra1996 pakazoita big breakthrough yesong yavo yakazonetsa yainzi antiroda vazhinji ndofunga kuti munoiziva ndosong yakaita kuti ivandudze zita ra Admire Kasenga neNgosimbi Crew zvakaita kuti vanyanya kuzivikanwa munyika ino yeZimbabwe. Akanyanya kuita nziyo iyi Anti Roda ite mukurumbira wakanyanyisa inyaya yekuva kuti isong yanga iri unique uh, lead guitar rairidzwa naiye Admire Kasenga same mabook achiridza uh, rhythm rhythm yake yaive very uh, authentic yaive very unique yekuti yairira ichiita sekunge ini kakubvunda so and also tichiita savamukoma uh, denford sada vairidza base guitar panguva iyoyo and zvai mixture yemusic yavo yakauya iri unique uh, pamusero waivepo panguva iyoyo zvakaita kuti nziyo iyi inakidze zvikuru sei voice raadma yakasenga tese tinoriziva raive unique and raive very sweet zvakanga zvisati zvaonekwa muindustry panguva iyoyo plus nziyo yake iyoyo iyo yaidzidzisa zvisingaiti nemadzidzisiro anga asati amboitwa nedzimwe nziyo dzairidzwa mumuseve panguva iyoyo pavakabva kwamutoko vakauya vachitanga kugara munzvimbo yekuwadzana pavakangopinda muharare ende panguva iyoyo adma yakasenga ndiye ega anga akawana aive nemukadzi and mudzimai wake vazhinji tinomuziva anonzi peni ende panguva iyoyoyo vaingoroja two rooms chete zvichira kuti mamwe maband members vakanga voshiya the other room saka iye adimai akasenga nemudzimai wake vaigara mune imwe room then denford sada e, takawira kembo neshamwari yavo e, vanga vachigara mune imwe room vachiita zvemumanzi izvozvi izvi vakagara vese kwenguva yakareba kubva mugore ra 1996 iroro kusvika mugore ra 1998 vasati vabudisa big song yavo yainetsa and vakagara kwenguva yakareba vachigadzira magitari vachiwirirana zvakanaka asi chii chakazokonzeresa kuti ukama hwevarume ava uzopatsanurika vakaburitsa albhamu rinonzi njere mugore ra 1998 ndi albhamu iri rakarira asi harina kuzorira semaririro anga aita albhamu ravakanga vaburitsa muna 96 sekuti vanhu vakanga vakunyanya kukombeya albhamu iri nesuccess yesong yainzi antiroda yaive mualbum ra 1996 asi chii chakazoita kuti album iri rambe kushanda zvakanyanya kuitika ndezvekuti vanhu vazhinji vakanga voramba vachiridza antiroda sekuti yakaita ibiggest success eh, panguva iyoyo asi album ravakazobudisa muna 1999 ndaive nesong ah, inonzi ah, muchato watobias vachinji ndinofunga tinoiziva song iyoyo inziyo yakanetsa especially paezomugido paradio zimbabwe iyi nziyo iyi ndiyo yakazoita kuti upenyu hwevarume ava hunyatsochinja sekuti hapana muchato waiitwa muzimbabwe wanga usingaridzwi song iyoyo yekuti muchato watobias and kazhinji kachona tinotoziva kuti paitoitwa muchato nziyo iyoyo ikasaridzwa vazhinji vaitoti nyange marriage certificate remuchato iwowo rakanga risiri valid saka nziyo iyi yakanetsa ikarira zvakaipisisa ende ndiyo nziyo yakazokonzeresa kuti kuirana kwevarume ava kupatsanurikataura anoita semabuka mukomana airidza rhythm guitar pabhendi irori anotaura kuti song iyi muchati watobias yakatengesa thousands and thousands of copies and nziyo iyoyo yoga yakavabetsera kuti vakwanise uh, kuzotenga pa system yavo yebhendi yakakwanisa kuti vakwanise kuita maachievements akawanda kuti vachiitawo kuti mabhendi members agare kwavo vega and also mukoma wavo adhimai akasenga vachikwanisa kugarawo zvakanaka nemudzimai wavo pamba pavo e, sekuti ipopo vakomana ava vanga vakuiona sekutiwo bhendi ranga rava more successful kuti vacharamba vachigara vari four amo kamba kadiki diki zvakakusasvabudi zvakanaka mugore raizotevera racho vakazobuditsa imwe nziyo yakanetsa again yainzi dzimurai moto ende nziyo iyi kazhinji tinoziva kuti yainyanyo adresa ishu yehiv and aids ende iye adhima yakasenga ainyanyokumbira kuna matenga kuti dai vatibatsira eh, vadzimura moto wechirwere chakanga chanetsa panguva iyoyo tichitaura nemudzimai wake peni anotaura kuti iye eh, iye eh, adhima yakasenga nziyo dzizhinji zhinji aiita dzekuroota aiti kana dzimwe nguva pari pakati usiku aigona kungopepuka obva ati ndine nziyo yandafunga ototanga kunyora pasi asi chii chakanyanya kupatsanura timu iyi eh, yengosimbi crew tichitaura nasem mabuka akamboshanda nengosimbi crew anotaura kuti pakaita kakubirana kana kuti kakusabudirana pachena eh, nenyaya dzemari dzakaproducwa ka ah, panguva yakaimbwa yakanetsa amini nziyo yainzi ah, pamuchato watobiyasi ndi panguva iyoyoyo vakomana ava vakaita kakuvanzirana vakomana ava vachiona kuti ah, nziyo iyi yakanga yanetsa zvisingaiti vakazoenda voga kugrammar records vachida kunobvunza kuti vanzwisise kuti mari yakanga yapiwa umwe wavo yakanga iri mari nendi pavakanzwa panguva iyoyo 175000 yemazim dollar panguva iyoyo yakanga iri mari yakawandisa and murume uyo haana kunyanya kudisclosa vamwe wake kuti anga akapiwa mari yakawanda kudaro ndakatora akapa vamwe wake mari yakanga iri shoma panguva iyoyo iye akatora yakawanda zvakaita kuti azokwanisa akuvaka zvimwe zvezvinhu zvaakanga anazvo nemamwe properties asi vamwe vake vakaufunga kuti pane unjire njire wanga waitika sekuti iye haana kubudira umwe wake pachena ende tikada kutarisa sevanhu vakastrugula for a long time vari vose vachibva kwamutoko vachiva zogara muharare vachinogara muone room vari three muband members ndi vanoona sekunge vanga vasina kubatwa zvakanaka panguva iyoyo ende zvakakonzeresa kuti varume ava vazofunga kuti aiwa rega tichisiyana nazvo zvekuramba tichiita ingosimbi crew ndopakatanga kunyanya kuda kupatsanura naband asi bhendi iri harina kunyanya kupatsanurana mugore iroro ra 2000 bhendi iri rakazopatsanurana after some years bcause vakomana ava vakanga vakangochengeta giraji vakazopedzisira vakuda kunyatsozonzwisisa kuti chii chakanyanyoitika vakuona sekuti umwe wavo akanga akurarama upenyu hwakanyanyonakisa kudarika vamwe mabhendi members vari pato yekuenda kunoridza kusanyati kwavanga vakabhukwa mugore ra 2004 muna october varume ava vakangoti murume admire kasenga akanga akungotaura zvisinganzwisisike ndidzimwe nguva aiti akafonera hama dzake aidzifonera achidzioneka zvicha sekuti anga achizama kuti handichadzoki zvakare akuzokuonei zvakare ende paaitaura neshamwari dzake shamwari dzake dzanga dzisinganyatsonzwisisa kuti murume uyo anga achizama kuti kudii nekuti dzimwe dzenguva aigona kungogara navo vari chidhiraivha vari mumota paya vachienda kushoo otanga kuvaoneka achivaudza kuti a ah, muchazondisuwa ndisisipo ndanzi musiwowo e, eh, waakazotanga kurwara zvino vachityisisa vachienda kusanyati ikoko kwanzi admire kasenga akangoudza vamwe wake kuti a ah, varume ngatichikanselai mashows tarambe tichienderera mberi nemashows awa nekuti zvandakutonzwa hazvichaiti and then vakabva vatodzoka vakansela six shows dzanga vari scheduled kuti vaite munzvimbo yesanyati nditichinzwa neshamwari dzake vanotaura kuti izvoni murume uyu paakangosvika kuharare haana kunyanya kurwara kwenguva yakareba musi wa14 october 2004 akabva atisiya adimaya kasenga ende izvi ndozvimwe zvezvinhu zvakaitika muupenyu waadimaya kasenga zvaakataura zvakakachamadza vanhu vakawanda zvakaita kuti vakahadzike kuti ko chii chakanga chaita kuti iye azoona nekuti upenyu hwake hwakanga uchakurumidza kuguma